Bosta studenti u akkademiċi jsiru jafu lil Francis Ebejer mill-kitbiet u drammi tiegħu u mill-istudji li jinkitbu dwaru. It-tim tal-lsien ltaqa' ma' Damien Ebejer, bin Francis, Sabiex isir jaf lil dan id-drammaturgu aktar mill-qrib. Francis, naħseb appost milli jaħsbu ħafna nies, kien, kien, jien kont narah kemm xejn mistħi. Però, naħseb Francis li kien għamel li bl-arti tiegħu, bil-kitba, ħoloq ċertu image, qisu shield, li speċi hu jista' Joħroġ minnha dik is-self consciousness u daqsxejn ta' mistħija li kellu. Kien bniedem ġentili ħafna, uman ħafna u kien persistenti, bniedem persistenti, speċjalment fejn jidħol ix-xogħol tiegħu. Kważi kważi xejn ma jidħol bejnu u bejn ix-xogħol. Jien li kien jiffaxxinani wkoll li pereżempju qed semmejna l-Karnival. Kien dak il-karattru dejjem bil-maskla, li ħadd ma kien jaf eżatt min kien. U kien hemm qisu connection bejnu u bejn Marija ta' faċċata. U hi kienet qisha qalbha maqsuma. Allura kien hemm dawk il-karattri, pereżempju, Menz, l-istess. Menz għandek dak ir-raġel li jisu għex ħajtu raġel xiel, u għat jisu għex ħajtu iktar fil-ħsibijiet, iktar f'moħħu, iktar l-ideoloġija ta' x'għandha tkun il-ħajja. Bat kien hemm George minn l-oħra il-kontrast tiegħu. Missieri kien iħobb naħseb jaraf xi ħaġa minn tiegħu stess u jagħmelhom fil-karattri. Ġifieri toqgħod tistudja x-xogħlijiet tiegħu jiftaħ naqal bieba Tal-ġewwieni tiegħu, tar-ruħ tiegħu. Hu kien iħobb ħafna, ma kienx jgħid I'm a Maltese art writer or an English writer, hu kien iħobb jgħid I'm a bilingual writer. Fil-fatt kien għamel monolog jismu The Bilingual Writer as Janus fejn Jesplora l-approach ta' bniedem li kiber tipo b'żewġ lingwi ħin kollu u jikteb fit-tnejn, u jikteb fit-tnejn tajjeb. Il-ġabra tax-xogħlijiet ta' missieri, jiġifieri qed ngħidu manuskritti, corrections, drafts, noti, korrespondenzi, artikli għall-gazzetti, short stories, ara, kwalinkwa ħaġa li kiteb missieri qegħdin kollox għandi. Jien issa għadni kemm finalizzajt dokument fejn għandi 74 kaxxa biex xogħlijiet tiegħu u għamilt jisu arkivu tagħhom. Piri jekk xi xi ħadd tgħid isma' jien nixtaq nara manuskritt ta' Menz jew ta' Karnifal. Jien inkun naf eżatt fejn qegħdin dawn u ngħidlek ara hawn qegħdin. Plus hemm ħafna affarijiet oħra, hemm per kif qed ngħidlek dak iż-żmien ma kienx hemm kompjuters, jiġifieri kollox bil-korrespondenza, kollox ittri, il-publishers barra minn Malta meta kien jippubblika l-Amerika, meta kien jippubblika l-Ingilterra, il-proofs jibagħtulu l-galley proofs, jikkoreġihom, jerġa' jibgħathom. Hemm affarijiet pereżempju artikli għal magazines barra minn Malta u Malta, translations b'lingwi oħra, pereżempju xogħol tela' ħafna postijiet, l-Italja, Franza, l-Ungarija, Ġapan, Polonja. Ġifieri ix-xogħol tiegħu mexa ħafna. Però issa naħseb wasalt f'ċertu punt li issa la nafu eżatt x'hemm, d-dokument li għamilt. Nixtieq li jkunu iktar forsi aċċessibbli għall-pubbliku għax jien għalija personalment naħseb li jien billi qegħdin hawn, okej vera qegħdin safe, imma sabiħ li anke student jew akkademiku jew riċerkatur jgħid isma' ħa mur tali post insaqsi għal dawk il-manuskritti pereżempju fuq naf meta morna l-Mellieħa u nara kif dija x'inti għandek Kif beda x-xogħol, l-ideat u mbagħad kif ix-xogħol forsi nbidel naqra. Il-plot tal-play inbidel daqsxejn. Allura inti tista' tistudja pass pass kull biċċa xogħol li kellu, kif sar u x'naf jien. U kull, anke pereżempju hemm hemm karti fuq l-accounts meta kien itella' play il-manwel. Jekk kienx competition, jekk pereżempju l-atturi kemm ħallashom.